Tixidas, zik-nni qqaren-d d akken tella yiwet n teqcict i wumi qqaren Ɛelǧa, tettidir deg yidurar n leqbayel, tettwassen ɣef ccbaḥa-is, qqaren-d d akken Tecba tjeǧǧigt n Ǧeḥbuṭ i d-yufraren gar tiyaḍ. Daɣen, qqaren-d d akken ulac win i tt-iɣelben di leḥnana n wul-is. Zrin wussan, Ɛelǧa tewweḍ d tameṭṭut tezweǧ. Ula d argaz i s-d-yefka Rebbi yif akk wid nniḍen. Ɣef wayagi i ttasment akk fell-as tizya-is. Tin yekkren ɣer tayeḍ, ad s-tini ur d-tessawḍeḍ ara ula d tifdent n Ɛelǧax. Si tama nniḍen, llan kra n yirgazen daɣen yettasmen, bɣan ad awin Ɛelǧax. Ihi, ttjaben-asen-d akk ullis i wuɣay i wakken ad ten-bḍun. Maca, ulac akken ur ɛriḍen ara, ur ssawḍen ara. Ihi, yiwen wass nnejmaɛen ɣef ddemma-nsen, yal yiwen acu n wawal i d-iṭegger si yal tama, maca llan sin n yirgazen xemten ur d-nnin ula d yiwen n wawal, ttraǧun alamma ttaggareɣ i wakken d awal-nsen ara iɛeddin, acku akka i tettwassen, awal uneggaru ara yefrun tamsalt. Mi ɛyan deg wawal, yenṭeq-d yiwen n urgaz yenna-as. Ur cukkeɣ nezmer ad ten-nebḍu, yehwa-yaɣ kan nettmeslay fell-asen. Yenṭeq yiwen si sin-nni yenna-yasen, Nekkini ixef n temsalt-agi atah ɣer ɣur-i, aha kan ad twalim. Anejmuɛ ifukk, yal yiwen yerza ɣer uxxam-is. Ma d winna i asen-yennan akken i ten-yessewhamen akk di tejmaɛt, yerra srid ɣer uxxam n yiwet n sstut i as-yettilin. Tagi tettwassen s txidas-is timeqqranin. Mi yewweḍ ɣur-s, yenna-as, A xalti, atah sɛiɣ yiwet n temsalt i izemren ad aɣ-d-awiɣ idrimen si tejmaɛt ma yella tefriḍ-tt-id. Ilaq ad nebḍu Ɛelǧa d urgaz-is. Terra-yas sstut-nni, Ur ttagad a mmi, aql-i daki, ini-yi-d kan ɣer wanni yettṣewwiq urgaz? Yerra-yas, Ɣer ssuq n ssebt. Sstut, Ihi nemsefham, kečč ini ad iyi-tefkeḍ idrimen, nekkini ad ak-d-fruɣ tamsalt-agi. Ihi, tameddit n wass n ssebt, mi yefra ssuq-nni, gan akk yimsewwqen ad uɣalen ɣer yixxamen-nsen, Sedduq terra iman-is d tamattirt. Terza ɣer uxxam n Ɛelǧa, tufa-tt-in akken kan ad d-tesrusu imekli. Yers-d seksu ɣer tmurt, akken d-tezzi Ɛelǧa ɣer tewwurt, twala-tt teqqim, tenṭeq ɣur-s tenna-yas, A tameṭṭut, iyyaɣ ad teččeḍ yid-i imekli. Terra-yas ṣṣdut-nni. Xḍiɣ, ur zmireɣ ara ad kecmeɣ. Amer ahat ad kem-id-yaf umɣar-im, ad m-yini acimi i d-tkecmeḍ tamattirt i yecban. Terra-yas, Ur sɛiɣ amɣar wala tamɣart, yakan aql-i iman-iw kan. Terra-yas Tut, Ɛni weḥd-m i tettidireḍ? Amek tettidir teqcict i kem-yecban iman-is? Ur tesɛiḍ ara ula d argaz? Ɛelǧa, Xaṭi, argaz sɛiɣ, ur yettɛeṭṭil ara ad d-yuɣal si ssuq. Ṣṣut-nni tamazirt tekker tettaẓ cwiṭ cwiṭ amzun tessetḥa ɣer tbaqit-nni. Taqemmuct-is tzemmem, areqquqen-is ffɣen-d ssikid ɣer yal tama. Akken tewweḍ ɣer seksu-nni tenṭeq tikkelt nniḍen tenna-yas, Cufu a ma yelli, welhu zmireɣ ad ččeɣ ileb n urgaz-im. Tenṭeq imiren Ɛelǧa tenna-yas, Ihi, ggulleɣ amar d ad teččeḍ seg useksu-yaki. Argaz-iw d awezɣi ad yerfu mi ara iẓer d akken d kemmini i t-yeččan. Ihi, zzint-as i snat i tbaqit-nni n seksu, tettent seg-s armi tfukk. Syen, seṭṭuṭ-nni terfed allen-is ɣer teqcict tenna-yas. A yelli, ttxil-m, rnu-yi-d cwiṭ n seksu. Ẓriɣ d akken meqqer uɛebbuḍ-iw, maca acḥal ayagi ur ččiɣ. Bɣiɣ ad t-farṣeɣ taswiɛt, yerna cukkeɣ d akken yella aṭas n lxir ɣur-wen. Taqcict ur tezzi ur tenniḍ, tekker srid terna-yas-d, teččur-as-d tabaqit n seksu. Maca sufṭuṭ-nni terra iman-is telluẓ mačči d kra, teṭṭef i snat tiɣenǧayin-nni tetteţţu yeffus s uzelmaḍ, armi d-iban am wakken d sin n yimdanen-nniḍen i yeččan si tbaqit-nni. Akken kan cwiṭ, yewweḍ-d urgaz n Ɛelǧa. Tuzzel ɣur-s tmeṭṭut-is, teḍsa yid-s, tekkes-as-d lqeḍyan-nni, tessers-it ɣef udekkan. Syin tenṭeq ɣur-s, tenna-as, Yya-d ula d keččini ad teččeḍ. Dɣa tura kan i d-newwi awal fell-ak, nekk akked temɣart-agi tettwaliḍ zdat-k. Surtout terra iman-is amzun ur teẓri acemma, teldi allen-is tessikid kan Ɛelǧa, syen tenna-yas, I winna n tura kan, d acu gamt? D gma-m? Terra-yas Ɛelǧa, Acu i kem-yuɣen a tamɣart, tselfeḍ ɛni? Ur sɛiɣ gma, ur sɛiɣ weltma, wagi d argaz-iw iɣef i m-d-mmeslayeɣ llinna. Sṭut-nni iɣaḍ-itt lḥal imi i as-tenna akken. Syin, tessikid ɣer tbaqit-nni. i wakken ula d irgazen-nni ad tt-id-yeḍfer s tmuɣli, tettikkit ɣer sin n yixejḍan i tga deg seksu-nni d snat-nni n tɣenǧayin. Syin terfed aqerruy-is tmuqel-iten i sin tenna-yas i Ɛelǧa, I winna yeččan tura kan akka id-naɣ, d anwa-t? Winna yeffɣen tura kan, tenniḍ-iyi-d d winna i d irgaz-im? Din din, Ɛelǧa teffeɣ axxam-is, ur tuɣal ad tekcem-it.